Hogir Berbir nivîsî li berxbotanê malbatek Şeva bahara rengîn li berxbotanê careke din bi bêdengiya cîhanê ya li hember Helepçeyê ku hebûna xwe diyar kiribû, Di vê Newrozê de bi deng dixwest bide der. Heyvê di şeva reş qetranî de bi dilşadî xwe di nav ewran re dakiribû û hîdî hîdî winda dikir. Di kurahiya asîmên de stêrkên veşartîbûn mîna tîrîjên rojê li ser rûyê erdê dihatin tefandin, çilûs didan birqandin, ji ronahiya rojê dipekiya. Gundê Berxbotan di bin siya salên dirêjên şer de di her kêliyê de parçeyek xemgînî hilgirtibû. Hewl didan ji ser xwe de bavêje û bi aramî bijî. Gund ne tenê bi xaniyên xwe, bi kevir û axa xwe jî xwedî çîrokek destanek bi êş, elem û bêhempa bû. Her quncik, her kevir, her dar bi heman êş windayiyên xwe re xwe spartibû nava dilê ji bo azadiyê hildavêt û li teniştek xwe hatibû jibîrkirin, lê bi awayeke din hîn jî jiyan berdewam dikir. Her çend kolanên bi şahiya pîrozbahiyê re careke deng vedabû, êdî êdî ketibû nava bêdengiya erjeng û wê şevê ji culîşka hêviyên windar re derî vekiribû. Piştî li ser xaka ku her dem tirs û şer lê dihat jîn, li dewsa xwe aramî, kêf, şahî û pîrozbahiyan ragihandibû. Ji camên malên ji berxbotanê kenê zarokan deng û reng vedidan û ronahî dibariya. Şeva berxbotanê wiha heyva xwe ji her tiştî hiltanî. perdeya li ber xwe da alî û ala xwebûnê hildabû. Li baxçeyekî piçûk di nav malên Berxbotanê de dê û bavek tevê neh zarokan jiyanek dilşad hebû. Êşa pêşerojê mîna barek erjeng hîn li ser pişta xezala dê û Osmanê bav bû û di nav giraniya barê pêşerojê de bi hêviya xwebûnê li ber xwe didan. Gava ku gihayên nû şîn di nava xakê de serê xwe radikirin, bextewariyek efsûn û bêhempa ji rûyên zarokên berxbotanê dipekiya. Avesta herî piçûk hîn nû bi azadî lingî xwe dabû erdê. Bi papiyên ketibû û erd û asîman ji bîr kiribû. Zarokên bi navê Osman, Berkel, Xezala Osman, Axin, Dicle, Dilovan, Yasîr, Saliha, Fewaz û Rûnîda jî kevir di dest xwe de digirtin. Ji daran çeqelikên hişk dibirin da ku şûrekî zemanê û têkçûnê çêbikin û li ber serê gorên Tomerî daçikînin. Di nav şerekî xeyalî de bûn, bi hev dikeniyan û ji hev re gotin em ê her bi ser bikevin. Wekî qêrîneke ker lê têr tijî ev gotin didan der û erş û asîman bi xwe re dihesandin. Hi navên dil dihejandin û dihejandin. Di nava vê jiyana piçûk ya li berx botanê de destanek wiha wenda û nedîtî xwe dida der. Awirên pak ku bi wate di çavên xwe de li jiyanê dibarandin, bes ku di dilê xezala Dê û Osmanê bav de mîna kulek bêderman rûdinişt. Lê wê şevê her tişt cuda bû. Evê valahiya aştiyane ya ku bi şevê re dixwest taybet bûya ji nişkeve mîna, mijeke tarî bi ser berxbotanê de hatibû. Ji dengên zarokan cihêtir û ji aramiya şevê wêdatir ku dengê qet nebîstibûn. Bi bêdengiya xezala dê û osmanê bav re tevlihev bû. Asîmanê bê ferşah giraniya xetereyeke nenas hilgirtibû. Zarokan bi bêtirs û çavên hêdî hêdî diquliban ser hev, aliqan dibûn nava xewna stêrkên birqok û dest bi nihêrîneke efsûn kiribûn. Stêrk dihejmartin, nîşanê hev didan û nav lê dikirin. Lê tiştekî mîna stêrkê xuric jî şex ji xwe dibarand û di nava asîmanê bi ser wan de dihat xuya bibû. Ronahiya ku ji dûr ve diyar kiribû bi lez û bez nêzî wan dibû. Xemgînek sivik mîna pelekî ku li ber bayê biheje û tijî tirs be lê ne wekî şevên borî li ser dilê xezala dê û Osmanê bav xwepêça bû hebû. Ev tirs her çendî kûr bû jî ne wekî ya îşev bû. Di wê gavê de dem û kêliya fikirînê rawestiyabû. Zarokan li xezala dê û Osmanê bav dinêrîn. Di çavê wan de bi dengê ku ji nava kurayî asîmên de her ku diçû nêz dibû, Mat û metelbûnek hebû dîtibûn Xelsala dê bi çavên xwe yên tijî xav bi ser zarokên xwe de qiriya û got, Em rakevin dema xewa giran hat. Lê ev deng veguherîn nalînek ku bêhêvîtiya jiyanê li ser singa mirinê konê xwe veda. Wê gavê herikîna demê veguherî dûrîvekî din. Bi teqîneke xurt re xuya bû ku asîman bi erdê re bû yek, dîwarên betonî hejiyan û bi lerzînekê bi ser wan de hat xwar. Wê teqînê her tişt bi hemû taybetiya xwe da qurtan û bû dengekî nenas û çikilî di nava hewayê de. Wê şevê ne tenê stêrkên malbata evdo xuricîn ya jiyana pêşerojê jî xuricî. Qirîna xezala dê valahiya çavên Osmanê Bav hêviya jiyana neh zarokan û şahî govenda piştê Helepçeyê da ku xwe li Newrozê bigirta winda bû. Hemû bi yekcarî li nîvîka asmanê vala û xav hat aliqandin. Dûxana ji nişkî ve hîdî hîdî bi ser şewqa stêrkên diçûrisîn diket. Jiyana ku ji cemên, malên, berxbotanê ronahiyî dibarand, xwe li reş tariya qetranî girt. Piştî êrişa balafirên bêmirov ên şer yekser li tevahiya cîhanê bêdengiyeke ecêb hat rûniştandin. Cîhan ker û kor û lal bû. Ji xeynî xirbeyê li berxbotanê tiştek nema. Lîstoka Osman Berkel, Xezala Osman, Axîn, Dîcle, Dilovan, Yasîr, Saliha, Fewaz, Ronîda û Avesta ku bi stêrkên Berqok re hîn berdewam bû, wa hatibû dawîkirin, Dema ku gundê Berxbotan şev li peyê xwe hişt, sibeheke nû bi hilatîna rojê re derneket. Bîranînên şevê her û her di giyanên li gund de deng dida xwe, dibû mîna qêrîna li benda şevê. Jiyana dê û bav û hune zarokan di demekê kin de wiha bi dawî bû. Îdî Behbotan wê tenê şopên mtariyên paşerojê hilbigire û di nav bêdengiya pêşerojê de avjeniyê bike ta ku ji bo bîranîna wan xwebûnekî diyar bike. Qeyûna ku li benda şevê bû jiyanek wa hûnda kir û hêviyên jiyaneke nû tune kir. Di kûrahiya dîrokê de mîna Helepçeyê wê bi êş bê ji bîr kirin. Bi dirbeke mayinde wê li dewsa xwe li ser ribedena dîroka tijî qirêj lekeyeke reş bihêle. Carekê jiyan li wir hebû lê niha tenê rabirdûyeke bê ji bîr kirin heye. Ta ku sibehek din û nû li berx botanê hilê û heta ku careke din li dewsa êş, tenêtî û xemgînî aramî, xweşî û xwebûn di pirtûka dîrokan nayê dîtin û xwendin de bê nivîsandin. Bi tîpên nepen û dengê ku olam bide xwe û bibêje, Em ne ji adem û hewa ne, em ji xezal û osman in.